Nimanyete intwe titokwanera amang'ana y'ogokwa Eh. ase ekegusii, Eh. ere nere inche nkorete nagocha gokwana amang'ana ayio. Eh, naiteme. Lakini omosacha omogaka o kare gasirire, Eh. ng'a yagotindekwa ekero abate abakungu,
Ogokwa ntoche kogokwanera. eh, Ogokwa igo kwarenge ring'ana riokogosia. Omogusii iga are go- gokorora buna egekuu. Egekuu giachire gekeyia omobaro bw'abanto baria bakorete ki? Barengeo. Egesio ekebe batare gotaka. Naende igo boboete amakweri. Mono.
Mbare ko, mbare gotaka baigwe amakweri. Nonya na omogusii ekero akwereirwe ase abwo iga are kong'anya ogenda korigi ang'ao. Orora ng'a ase aa tabwenereti nkomenya. Naki eke okoigwekerete okworoki igoro y'okong'anya kw'omogusii korwa aria Misiri ase aruete mogo- mogoteeba ebisongo ng'a they have agusii migration, amakweri aya naro are konya komong'anyia ogochi kogenda onyore amarwaire, ogochi kogenda chiombe chiaku, ogochi kogenda abanto bako, akanya gotama okorigi ng'a kai kaa ndamenye ntari ko- konyora makweri. Igo.
Naki orochake onye goonchokana ooria masaba aria mogorokwa ebisongo erigoni, oorie gisumu eyio, oorie ekiogo eboganda, Oorie kabianga.
oo- oorie kabianga biangire, eh, na- namakweri ayio are kogera onya kogenda engencho eyio. Igo ase obweng'e omogusii noboete amakweri, na mogusii tari koira mobere mochari, buna rero mogokora ki? Mokoira. Omogusii tabwate bwamate noyo okure. Onye oku rero.
Onye oku mambia. Ase obwoba obo nagotebi ng'a mbatagete korora mobere. Mbare kogoka korora mobere. Onye oku mambi. Isa isano nemo, erioba kere rigoraurure oo.
One day.
Action. O- oyo ore Sometimes when gotigwa they obero took flowers, noyo okwa chinsa isano isato kianda ikomi gochiagwa Oganyamara. kiagera obotuko bwakorire ki Bwaikire. nkoba bogochi Eh. nere oyio ore korara nyomba babomba ama- amaraba aria amakendu bamobeka aria Nere baare koroka ebinto ebi binde mogoika ng'a mochari, mambi bogoki, bamorusia oo, bamoire engorobi. Esanduki inyakorete ki? Inyarenge oo. Nkware gotindekwa na bibungo buna ebi, gose ensabuni eye okorete ki? Obegete, gose egeato buna eki okorete ki? Obegete. Buna gwachete, naende nabo okoirana. Korosio pi chene. Negento kware kobekwa igoro negesicho, riiyo, riiyo riria nario kware kobekwa, abanto basoa ime, baererani, igoro yare koremwa, ebinto bire amo mokorema gose ne gose ng'a gochia inse inse inse inse inse, ekw buna oteneine ime iga abanto bakoroche igoro. Bono ekero mware mware koererania obwato, baria baerari bamwareria inse, oererigwe amaraba, oruterwe amaraba na abanto baye, otubererwe, amang'ana ayio akora ki? Aera. Aera. Rakini korende na okorera kwarenge okonene, kweumia okonene. Abanto mbakaigure buya.
Ng'a ogokong'irera, ng'a okoirania, ng'a okoirania emiaka eri magega, oirwe ase ebuuru y'omogusii, oirwe ebuuru yoka enyene kegotemwa, igo oratame otame ogende kwebisa orore ng'a ense yaerire. Ense ekonyegera. Chindagera chiare koumorwa, tari buna remo okogenda amatanga ng'a omonto ogenda ng'a ogenda koragera obokima amatanga. Abanto nkoragera ngo ngotindeka mwachie gose nkoragera mwachie. eh, ng'arete chiombe ita chiombe omobere na ora nobokima okobe gari omobere na ora nemesori ogotongeria igari emobere na ora namaseko omore igari mogusii tabwate ebinto binga buna ebio nonya na oyo okwerwa omwoko omoebereri nonya na egweki engima atanya koria obokima omokubi okoera atanya koria obokima mwoko omoebereri ng'a gaki gaki baba gari enda yagenda ekara omoinanche oyo ochire nare namakima nare nomoyo bwokoria obokima ote nere aigwete ng'a na nagenderani ng'a chinyama chimbori chinyanywe bono ebinto ebi mwarusiri gose mpongeresa mwarusiri gose nkai. Bono rera abanto gochia bakoigwa ng'a kaiyo omonto agakwete ninki ko- koragera, nagende gesaku kende gochia aa moino iga aa gochia Kakamega moino aa, abang'ina bagotara nchera na amarangeti, bakoboria ng'a nkaiyo omonto akure, bagende komenya oo ekiara chiombe ngoitwe chire chindagera nchikorete ki? Nchiroo. Chirobaragere. Mogusii tarenge okoragera ase omonto obo akure. Emoraerwe omochie omong'ao. Mobere omoragera oo. Mochi koragera ororo.
Nkorera more mono, gose namakima mokoria. Nchare konyarekana ng'a abanto bachire amatanga koragera oo, ching'umori. Nonya nengoroki mwamotindeka, mwatuberera amara, ngokwana mware? Aa. Gete mogwesabusia amagoro aria ika iga iga, kera oyomo akogenda atari gokwana. Kai, kai, kai. Igo omogusii komonto akure, ekerero kiare kwegenu ng'a omonto okure Igo. nomosacha. Onye omosacha tararera, namoigwe abakungu bagokura. Onye omosacha tararera, monto tara abasacha bamanyete ng'a oyio ose iga agire ka, ose iga arware ose. Gokoigwa omo omosacha ng'a ooh, ooh, igo omonto okorire ng'aki? Okure. Nabwo barenge abanyagitari abanene bakobwata emekia babwata aba Chinkoro. bamanya ng'a oyo bono okorire ki okure Taiyo. omokungu nabo ogokorora nono ogokorora ogunse anse gokura Akuure ebiguru gochia na gochia.
Igo ogotindekwa oko kwabo oria omosacha iga are gotindekwa eh, orarera okoboko okorio origereri eero. Nyomba ki?
y'omokungu omonene, enting'ana, onye okuure, nyamesanchu, nabo ekonya kogosuka igo, nyamesanchu, na oria ogoku, kogenda. Lakini korende onye ore moyo, nere, Oria omonene.
nere omonyene enyangi, nere omonyene egetinge.
Moisonde iga nanyore omwana oyomo akombori. Ee. Oyogwakera egekama agwo omogaka nomochikoro omomura omonene omomura.
Abanto nkorigererigwa bare, korende igo yancheire ng'a omochokoro omonene ogokora ki? Omoaka. Na omochokoro iga amoakeire, na eng'ombe agokora ki? Akoegwa. Abamura aba nabo mokorigia eng'ombe mwakora ki? Mwamoa. Bono onye omochokoro taiyo, nabo ekobete nonye momura oye akore ki? Amoakere egekama oyio ore omonene.
Oyomura omone taiyo. Eh, taiyo rende oyokomobwati. Onye tabwati bamura.
Nkogenda bare mpaka ase nyaroka chigachiete, emochokoro bwe nyaroka nabo agocha akore ki? Amobe. Amoakere. Oh. Omonto bwa amanyinga aye. Mm.
Eh. Tekonyarekana omonto korwa usiku. Yaya, tekonyarekana.
Omura omwabo gose tagokora ebi. Nkobwati bare kogenda, kogenda, kogenda, kogenda. Oyomwabo gose omochokoro, oyomwabo gose omochokoro. Oh. Eh. Omogaka ntose tokwane amang'ana e ogokwa in details. Ase rero twagamire mono. Naitabire, naitabire, naende ogokwa okwo nakio rero gwatorubanirie ense, kwarora omong'ina onde okomo ogosugumu kabisa ng'a iraneria amaraba. Ebi bionsi tochete kwane ng'a ki? Mong'ina oyo bono noboene bwaye are koegwa gose iga are kounererigwa? Abagusii bakore gaki? Bamanye, bamanye.
Eki ki'amaraba togekorire.

Nonye mokungu okorenta, tobebera nere gocha ka otaraboria abaibori. Morente ase abaibori, abaibori nkomanya baare, ekero akoborie ng'a ba, ekero akoborie nyaroke ng'a baba kai seina, akonya komotebia ng'a seito, inche noyo nyarebe seito nasegete, Omogaka nabagocha gotebia ng'a mochie oria tokuna, mochie oria omogana oye gokorete ng'aki? Ore iga ogokonya, gose abwo nabaminto. Oroche rero abanto ebakogenda gose mbongeresa, bagenda gose ne chisukuru echi chiachire, ba- baeganera oo, banywomanera oo, kwanyora kwanyuomire omwana nyoko moke. gose nyokomoke. Ase omwana omino otamaete. Bono ebi o, enyuoma engiya neria ekonyora ogoseseneka korwa ase omonwa bw'omogaka. Mbuya mono. Mbuya mono. Omogaka gokwana, Pwo! Ase kare. Ee, onyumache maya. Tata, ng'oya ere bwona. Aa. Ta tiga ntigere abwo ring'ana eri ne riko. Ase abwo Mbuya sese- mono, mbuya mono, mbuya mono.
Mbuya mono sana abagusima inse ase more, ekagera timwanyarire mogosoma amang'ana aga ay'eng'encho. Bono nabo nkoba ngokora iga igaa korwa ase TV eye, ekere momanye buna ekegusii kere. Korende, igaa tore Humphreys Hotel, Ee. ere igaa Kiong'anyo Hill.

Ebinto bia kare bikegusii amatimo, chinkore, Eh, bionsi na nobira.
Nobigeke Igo ira.
gokorara aa, manya ekegusii. Nonye na Kanani.
obotiti obotiti ari ase omogusia are korara enyomba eye tonyerochi Ndogorare. Eeri eeri eeri eeri eeri More kagochire okoro- tonyerochi eeri Eh, to- to- to- torochi nyomba chiekegusii Eh, nachi echio. Bas.
Agwo na obotiti bo- bore. Mbuya mono sana. Mbuya mono. Eh. Eh, mbuya mono. Natebire mbuya mono. Eh. Natebire mbuya mono ase abarigereria. Eh, bono. Natebire mbuya mono ase abaratake kweorokereria ekegusii. Bacha. Nao tore. Eh. Totebererania. Enamba yane nere abwo ng'aki ne chisiimi. Mogakora oko moganeti ka agocha. Ee, enamba yane ne eng'aki mogoroka enogo. Enogo. Nere enoti. Enoti.
Isano na ibere.
Ee. Eyemo. Ee. Inye. Inye naende. Isano na isato. Inye. Ee. Kianda. Ehe. Kianda. Kianda.
Igo. Ebisongo mogotenga, Naye. Zero. Triple nine. zero, seven bono mogoteba Eh. one, four, Ehe. four eighty four, Ehe. naki mogoteba ng'a triple nine. Triple nine. Eh, gose naboigo. Mogago ki moragani komosupport komoakera mbuya mono ase egepindi eke ashere naintwe enamba yaye nere eyio. Ngonya rikande nsa koragani komoseseni mbobe No- oyo- na oyo oratware okogania gokonywa, nabo akobori. amariogo na binto binde. Nao bire.
Mbuya mono sana. Mbuya mono moraria. Twakwanire mbuya sana. Mbuya mono.